Дуслар, таныштырам. Беренчедән, без Мөслимдә ерак араларны якын итеп килдек. Мәскәүдән Мөслимгә. Беләсеңме, без журналист Гөлназ Шәмси белән шундый бер интервью да яздырган идек. Мөслимдәме, Мәскәүдәме тормыш кайда рәхәтрәк? Гөлназ Шәмси миңа сөйләде, ни өчен Мөслимдә тормышның рәхәтрәк икәнлеген, ә мин сөйләдем, ни өчен Мәскәүдә икәнлеген. Менә хәзер безнең тагын бер батл була. Батл ярыш була Эльмира апа. Вә минем янәшәмдә Эльмира апа. Эльмира апа безнең менә Каз янында үткәрелгән конкурста җиңеп Зифа Кадыйрованың табадан төшкән китабына ия булды. Эльмира апа, сез менә ничек уйлыйсыз? Кайда яшәү рәхәтрәк? Мөслимдәме әллә Мәскәүдәме? Ой, Ленар, минем Мәскәүдә булганым юк. Әйе. Ну, миңа үзегезнең стиль бик ошый. Менә нәрсәсе белән ошый. Әйдәгез, мин сез бер э, э, дәлилләр китерегез, мин бармагып бөгеп күрсәтәм. Э, со- бу- Бөгеп бара. Чөнки монда э, һава чиста. Килешәм, монсы белән Әйе, килешәм. табигате матур, кешеләре кунакчыл, Мгм. табигате бик матур. Менә мин үзем Чаллыга барсам да Бер сәгатьтән артык йөр, йөри алмыйм. Кайчан үзебезнең мөслимгә кайтып, үзебезнең урамнарда иркенләп йөрүмем микән дип кайтам. Менә, менә минем дустым бар, Рамил Гыйбадуллин, Әлмәттән. Менә аның әнисе нәкъ шулай сөйли. Чупайдан Әлмәткә барсам, ди, минем бер сәгатьтән башым авырта башлый, ди ул Әлмәттә. Әйе. Ә менә халыкның кунакчыллыгы нәрсәдә чагыла? Ну, инде кил, кунакчыл инде татар халкы бит инде ул һәрвакыт кунакчыл инде. Мин инде Мөслим халкын кунакчыл дип беләм. Инде монда бик күп бәйрәмнәр үтә, инде бик күп бик күп мероприятиеләр бик күп үтә. Кунакчыл булмаса, инде теге э, матур итеп каршы алмасалар, Әйе. монда үтмәс иде дип беләм. Эльмира апа, сез үзегез тумышыгыз белән мөслимнәнме? Юк, мин үзем тумышым белән авылдан, Кайсы авылдан?
Мин Торыш дигән авылдан. Ну, инде мин бу Мөслимдә яшим 89 нчы елдан бирле.
Һәм ба- башка бер э, ку- кайда күченеп яшәгәнегез Юк, юкмы? юк, юк. Мин инде үзем э, э, Казанда укыдым. Казанда укыгачтан э, бер ике ел Лениногорскида эшләдем. Мгм.

психологларга да йөриләр. Ә менә Мөслимдә пенсионерларга актив яшәү өчен нинди дә булса шартлар тудырыламы? Бар, бар, монда да бар, монда инде аэробикага да йөриләр. Бар монда пенсионерлар оешмасы да бар. Анда да йөриләр. Теге Скандинавия таяклары белән дә йөриләр, велосипедларда да йөриләр. Мин инде үзем теге бик аның өчен оешмаларга йөрмим, но мин үзем Ык буйларыннан, Шушы велосипед белән урап кайтырга тырышам көндә бер мәртәбә. Әфәрин. Димәк, инде шул хәле сез физик яктан чыныккан кеше, име? Белмим ансы, миңа, миңа шулай ошый. Эльмира апа, безне э, сезнең белән очраштырды мөслимләр казлар. Менә э, аның һәйкәле. Каз турында да сөйләшик әле. Каз итен яратасызмы һәм гомумән казларга ничегрәк сезнең мөнәсәбәтегез? Асраган бармы? Итен яратасызмы? Каз итен инде аны яратмаган кеше юктыр инде. Аны бит инде э, Дөрес пешерә һәм әзерли әйе, белсәң, әйме? дөрес пешерә, әзерли белергә кирәк. Ну, инде бәйрәмнәрдә һәрбер кеше э, каз э, пешерә бит инде, тутырып пешерә, э, каклыйлар. Ну, инде коз ите бөтен нәрсәгә дә тәмледер инде. Ну, инде хәзер авылларда бит инде утырып чыгарган козлар сирәктер. Ну, без теге бәләкәй чакта инде истә калган теге кровать асларында, өстәл асларында оя белән козлар утырадыр бит инде. Безнең иң курыккан инде теге быттан төшләп алу булган инде. Әйе шул. Алар ысылдап киләләр бит әле, әйме шул кая куркыныч дип. Ну, инде
Бәләкәй чакта дип инде каз саклаулары бик күңелле иде бит. Миңа да эләкте ул каз саклаулар, үрдәк бәбкәләре. Күңелле иде инде.
Әни тешләп алган булдымы соң казның сезнең кайчан да булса? Булгандыр инде. Ул бит инде өстәл я өстәл астына утырталар, өстәлне өстәлгә ашарга килеп утыру белән аякны өскә бөкләп утыра торган икән инде тешләгәннәрдер инде. Кызык.
Эльмира апа, әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт. Менә камерага карап, H-ның язылучыларына безнең өчен кем менә бөтен илдә кайлар. Мәскәүдә бар, башка шәһәрләр менә нәрсә, ниндирәк сезнең күңел түрендәге теләкләрегезне ирештерергә теләр идегез?
Ну, инде телефоннан ничектер килеп чыкты шушы H Ния. Төркеме, ия? Төркеме. Ия. Шуннан соң инде мин аңа кердем, язылдым. Һәрбер тапшыруыгызны инде карап барырга тырышам. Сезнең алып баруыгыз миңа бик ошый. Ия. Тавышыгыз бик матур. Рәхмәт, бик зур. Сөйләмегез бик матур. Сезнең инде пешергән бәлешләрегезне
Аны кемдер сүгә, кемдер мактый инде. Юк, карап барам. Әниегез белән булган Менә мөгалләмәгез миңа бик ошый, Ленар. Чөнки мин үзем дә өч егет әнисе. Ну, егет кешенең, малай кешенең әни белән мөгалләмәсе теге кыз кешедән аерыла бит инде ул. Ну, сезнең миңа әниегез белән мөгалләмәгез бик ошый. Мин яратып карыйм шушы өлешегезне. Менә инде теге Күзгә яшьләр килеп. Әй, рәхмәт инде. Әниегезгә дә кайнар сәлам.
Ярый, рәхмәт бик зур. Ярый, әйдәгез кул булыйк. Исәнлектә, саулыкта.